א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער דרײַסיק מיטן קאוטש טערעפיסט, א חסידישע איד וואס וויל העלפן אנדערע און ער קען, ער טרייט זיין בעסט, ער הייסט ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס.
יוסף זאב, כ'האב א שאלה, כ'ווייס נישט פון וועם ס'קומט, אסאך מאל קען מען לויט די שאלה געסן צו ווער ער איז, ווער ער איז וואס מיין איך ווער ער איז, ווי אלט ער איז, ווי ער שטייט אין לעבן, פארשטיי איך וואס ס'קען זיין נוגע פאר עניבאדי מיין איך, פון קינדער ביז אלטע אידן, מענער פרויען, יא. די שאלה איז אז ס'איז דא אסאך מאל, ס'איז דא אסאך זאכן וואס די תורה זאגט אונז, חסידישע ספרים, מוסר ספרים, וואס מ'דארף ארבעטן אויף זיך, אבער די זאכן זענען פילינגס. ס'האט שוין נישט דא דו טו דאס יא אדער טו יענץ נישט, פיל אזוי אדער פיל נישט אזוי. וויאזוי איז שייך צו זאגן פאר א מענטש צו ארבעטן, כ'מיין ס'איז נישט אזוי קיין פרחה, ער וויל וויסן למעשה, וואס קען ער טון מיט א פילינג, וויאזוי זאל ער ארבעטן דערויף? א פילינג איז א פילינג, ס'איז דארטן, ס'איז דארטן אדער ס'איז נישט דארטן, וואס איז שייך, וואס פשט פון די ציווי אדער פון די איסור? יענער האט געגעבן א דוגמא? יענער האט געגעבן א דוגמא? כ'מיין יענער האט גערעדט פון קנאה און שנאה, אבער איך געדענק נישט אויף זיכער. אקעי, סאו, איך וועל דיר זאגן וואס איך געדענק, איך געדענק אלס בחור פלעג איך מיך דרייען ביי רבי טודרוס זילבער, משפיע אין וויליאמסבורג, איז ער פלעגט זיין פעיוואריט ליין אויף די סאבדזשעקט איז געווען, אויב שטייט אין די תורה ואהבתו, מוז זיין אז מ'קען עס טון.
אקעי. איז ער האט זיך באצויגן צו דעם וואס מענטשן. מענטשן אסאך מאל ספיק'נען צו זיי קענען בכלל האבן געפילן, צו אידישקייט האט בכלל צו טון עפעס מיט געפילן, ער פלעגט עס נוצן פאר א נייע יא, אידישקייט איז יא א בארדען, געב א קוק וויפיל מאל א טאג אונז זענען מציווי צו ליינען קרישמע שחרית וערבית און דו מאכסט זיך די ברכת קרישמע פאר דעם און נאכדעם זאגסט שמע און וואס זאגסטו נאכדעם ואהבתו, איז מכאן ראיה אז געפילן איז א אינטעגרעל פארט פון אידישקייט, אידישקייט איז א שטארקע.

קודם כל פרעג די שאלה, ווייס אז דאס איז די אמת, יא דאס איז די ערשטע פוינט וואס כ'וואלט דיך געוואלט זאגן יעצט מיט דעם ווארסט נתודות מיט ואהבתו, איז אז ווייס אז דאס איז די ריכטיגע וועג, דאס די ריכטיגע דירעקשאן איז באמת אז אז א איד דארף זיין א ווארעמע איד, ווי פלעגן צדיקים זאגן א געפרעגלטע איד, א עכטע ווארעמע געשמאקע, די אידישקייט זאל דיך דורכנעמען, יא, מען מען דיך יעצט ארויס פון. פון די דריי וואכן, מען האט חמשה עשר באב, מען גייט אריין אין אלול און תשרי, ס'זאל נישט זיין סתם איך וויל יוצא זיין, איך וויל לייגן א טשעק, אקעי איך האב געטון סליחות, איך האב געטון כפרות, איך האב געטון, באמת, ס'זאל דיך באמת אינטערעסירן די זאך, איך ווייס, איך ווייס אז אידישקייט האט אסאך צו טון מיט געפילן און די זאכן און איך וויל ארבעטן דערויף, דאס איז די ערשטע סטעפ, נישט, נעם נישט דעם טשענס, ווייסט.

עניטינג וואס דו ווייסט און דו זעסט אין דיין לעבן אינדרויסן אז ס'העלפט דיך באקומען א געפיל צו א זאך, אדער ס'העלפט דיך ווערן אינוואלווד אויף א געפילישע לעוול, טוה דא אויך. למשל, אסאך זיין פארנומען מיט א זאך ברענגט דיך א געפיל צו דעם, לערן דערויף, ליין דערויף. וואס הייסט זיין פארנומען? לערנען און ליינען?
למשל, לאמיר אנהייבן מיט דעם, אויב אויב דו ווייסט אז אהבת השם איז א מצוה און דו דו ווייסט אז דו האסט א ציל, ס'נישט נישט פשט אז דו ווילסט דיך ארויסדרייען פון דעם אדער אדער דו ווילסט ארויפברענגען א צד אז קען זיין אידישקייט האט נישט מיט געפילן יא וויל זיין סתם א קאלטע אזוי ווי ס'איז דא גאנצע אפטיילונגען פון אידישקייט פון מענטשן וואס מיינען אז איטס אלל אבאוט די חומרות אדער די זאכן, טאקע דא א גוט ווארט פון רבי יעקב מאיר אויף דעם, וואס איז די חילוק פון חומרא און הידור מצוה? נו וואס? און נאך חומרא סידכע זאך וואס איז צדיקים האבן אפגעלייכט פון אים, געזאגט אים זאלסט נישט האבן, און הידור מצוה אזעלכע זאגט ער, אבער אויב ס'מאכט דיך פרייליך, וואסערע געפיל גייסטו צו, דער איד וואס גייט מיטן חומרא איז אזוי נערוועז ער ווייסט נישט צו ער האט יא יוצא געווען צו ער האט יוצא געווען דעם ואהבתו, ער האט נישט יוצא געווען דעם ואהבתו, דאס הייסט דער הידור איז האט ליב דעם אייבערשטן און האט זיך ליב און האט ליב יעדן איד און האט ליב די מצוות און האט ליב אלעס, וויאזוי א מענטש קען קודם כל זיין אסאך אינוואלווד דערמיט, כאילו זיין ביזי דערמיט, לייקן עס נישט אפ, לערן דערויף. לערן, דזשאסט לערן, ליין ליין אויף דעם, עפן אויף רחוב זהובות וואס גייט דיך העלפן, אדער עני אנדערע פעיוואריט ספר, אדער קאנעקט דיך צו א משפיע, אדער צו א זאך וואס גייט דיך באמת, אין חסידות איז דאך דא אויטערעסאנט איך דא אלע מיני גליונות און אלע מיני ספרים וואס זענען מבאר יעדע מצוה און יעדע זאך, און טעיפס און שיעורים היינטיגע און אמאליגע וואס וואס קענען דיך העלפן מיט די זאך. פיאסעצן איז וואס דו זאגסט סתם פון דו רעדסט פון טון טון דערין, פיאסעצן זאגט אז א מענטש זאל. פשוט דאס אויסשפילן אפילו ווייל דאס האט השפעה אויף זיין אינעווענדיג, אויף זיין הארץ, אויף זיין מח, ער זאל עס אויסשפילן, ער זאל זיך אויפפירן ווי א מענטש וואס האט ליב דעם אייבערשטן און עס קען מיינען מאכן הוויות מיט די הענט אויכעט, ווארפן מיט די הענט, שאקלען שטארק, וואס ס'איז וואס ס'ארבעט, א מענטש וואס האט ליב, פיקטשער דיך ווי די, איך מיין דאס איז אויכעט א נקודה פון פיאסעצנער, דמיון מדרך רופט מען עס, זיך פארשטעלן אין פאנטאזיע, איך אלס א מענטש וואס איז ביי די און די פלאץ,

שחרית, מוסף, נעילה, יא, כ'האב געענדיגט מנחה, מעריב, ארטיג, איך האב געטון מיין ארבעט פון יום כיפור, ניין, יום כיפור איז א טאג וואס דו דארפסט דיך קאנעקטן צו די אייבערשטער און דו דארפסט ריעטשן עפעס א געוויסע זאך, לערן אויף דעם, קאנעקט אויף דעם, זוך אויף דעם און זיי מתפלל אויף דעם, איך וויל צוקומען צו די זאך. עס איז עפעס, אפשר פירסט עס שוין אויס מיט לגבי קנאה שנאה וואס איז געווען, האסט געענטפערט בכלליות, קודם אז אידישקייט באשטייט אסאך פון הרגשים,

נו, עדרעס עס. באט איך פארשטיי דאס איז א זאך דאס איז הארעוואניע פון יארן לאנג און עס איז נישט פשוט און עס איז נישט שייך צו געבן אז זאג דאס און דאס איך פארשטיי. אקעי. די עיקר איז נישט מוותר זיין, נישט נישט קומען צו א פוינט ווי איך זאג אה וואס כ'האב שוין געטרייט, ניין דאס איז געמאכט פאר בחורים פאר מבקשים פאר פאר יונגע, איך זע מענטשן וואס זענען זיך מחדש אין אידישקייט און א געפיל צו אידישקייט עט עני טיים עט עני עידזש. און און ווייסט איך אמאל דאס איז שוין אביסל אויף די נעגעטיוו זייט אמאל אויב א מענטש וועקט זיך נישט אויף צו שטארק איז דער רבונו של עולם האט שוין זיינע וועגן וויאזוי אויפצווועקן א מענטש איז אויף דעם דא די בחינה פון תשובה מה אהבך האב דיך באצייטן דאס הייסט קום קום אריין צום אידישקייט וועגן די אהבת און נישט וועגן דו זעסט דיך עט א סערטען עידזש אז דו ביסט איבערגענומען מיט קנאה און שנאה ווייל די וועלט פון געפילן איז סיי ווי דא, ס'עקזיסט, ס'איז שטארק, ס'בוזשעוועט ווי מ'זאגט, אויב וועסט נישט אויסארבעטן אז ס'זאל זיין פאזיטיוו, עסטו זיין סטאק מיט נעגעטיוו. און דאס איז נישט געשמאק. פשוט פארגעט עבאוט נישט אויסגעהאלטן, ס'נישט בא'טעמ'ט.
יא, אמת.
פיין. איך זע עס אריינקומען מיט נאך א שאלה, וואס איך פיל די שואל האט זיך מורא'דיג מורא'דיג קלאר געמאכט. אקעי, סאו ער האט געהאט א חבר, כ'זע עס איז א בחור, כ'מיין אזוי, אזוי איז משמע פון די. ער האט געהאט א חבר, זיין א נאנטע חבר, וואס האט זיך פלוצלינג פון איין טאג אויפן אנדערן אפגעלאזט פון אים, אפגעהאקט מיט אים, און ער האט נישט געגעבן קיין פארוואס, נישט געגעבן קיין פארווען, און דער שואל האט פרובירט צו רעדן צו אים, פרובירט צו ריעטשן, אוטריעטשן צו אים, פרובירט פארשטיין, אבער ס'איז נישט איין קול ואין עונה, ס'האט נישט באקומען קיין שום ריספאנס. ס'האט נישט קיין מושג. איז ער אליין דער שויער זאגט ער, ער קען שפעקעלירן אפשר דאס אפשר יענץ אבער גארנישט לייגט זיך נישט אויפן שכל אז דער זאל עס קענען עקספלעינען. און זיין שאלה איז וואס ער זאל טון יעצט דערוועגן. וואס איז ער מחיוב צו טון? וואס זאל ער טון? סאו, כ'האב הנאה פון די שאלה ווייל ס'איז זייער, כ'האב איך מיין צו זאגן כ'מיין אז דו האסט זייער הנאה פון די שאלה ווייל עס איז זייער זייער קלאר. ער זאגט וואס די אישו איז און ער זאגט דיר אויך וואס זיין שאלה איז און ער לאזט עס נישט אפן אויף צען אופנים וואס איז אויך לעדזשיט נאר ס'מאכט איהם מסתמא סאך שווערער צו ענטפערן.

גייסט דארפן ארבעטן עכט שווער אויף לומדות און פלפולים כדי צו קענען פארשטיין וואס ס'האט מיט דיך, און ממילא פרוביר אים אפילו נישט צו פארשטיין, דזשאסט אויב איך האב צען סעקונדעס דיך צו ענטפערן וואלט איך דאס געזאגט, מעק אים אויס פון דיין מיינד, ס'האט גארנישט מיט דיך, ס'האט נאר מיט אים, ער האט זיך זיינע אדזשענדעס, זיינע אישוס, זיינע זאכן וואס ער וויל דא אקאמפלישן אדער ער וויל דא שפילן מיט דיר, איך שפיל נישט מיט מיט אים, די פארט פון גיין זיך נאכזוכן און נאכבעטן קען גאר זיין פארט פון זיין געים וואס ער וויל, שפיל נישט אריין אין זיינע הענט. יעצט איז זייער זעלטן אז איך זאל זאגן אזא טייפ אוו ענפער, יעצט לאמיר אויסשמועסן א רגע, יעצט ס'קען זיין אז איך בין נישט גערעכט, ס'קען זיין אז האסט יא געטון עפעס טעריבל און די ווייסט נישט, סאו אויף דעם קען איך דיך צולייגן, גיי צו א פראפעשענעל, אדער אפילו נישט דווקא א פראפעשענעל, א מחנך, איינער וואס דרייט זיך אין, אויב דו ביסט א בחור לכאורה, אזוי ווי ס'איז היינט פון די שאלה, גיי אין ישיבה צו איינעם וואס קען דיך אדער קען ביידע פון ענק און זע וואס ס'קען זיין לייק שמועס עס אויס שמועס אויס דורך דיינע זאכן אבער באמת איך וואלט מיך געהאלטן מיט די זאך וואס איך וואלט דיך געזאגט לאז נישט די איווענט די זאך וואס איז געשעהן אפשוואכן דיין עביליטי צו קריעטן נייע פרענדשיפס און זיך אנפאנגען האבן נייע מחשבות צו דו ביסט נישט גוט ס'האט גארנישט מיט דיך ס'האט מיט יענעם דו האסט געטרייט וואס דו קענסט דו האסט געזען וואס דו קענסט און יעצט צו עקספלעינען וואס קען זיין אזא זאך ס'איז דא מענטשן וואס האבן אנפארטשענעטלי ליב צו שפילן די מינע נעגעטיוו געימס און ס'דא דיפיקולט פיפל אויף די וועלט וואס דאס איז זייער הנאה זיי האבן הנאה סאך מער פון דעם אז איינער לויפט זיי נאך און איינער זוכט זיי נאך און איינער קען קען נישט סטאפן זיי איבערצובעטן. הארד טו געט.
יא, סאך מער ווי דזשאסט אן אבנט פון א פלעינע אמת'דיגע גוטע חברות'שאפט פון פון וואס מען פארברענגט און מען געט און מען נעמט איינער פון די אנדערע, און דו שפיל נישט אריין אין דעם. מיין מיין עיקר קאנסערן מיט דיך איז אז דו זאלסט נישט ס'זאל נישט די סיטועשאן וואס דער געוועזענער

ער זאל אים נישט נאכלויפן מער און ער זאל ארויסטשעקן און זאל אים לאזן ווייטער גיין. יעצט קען מען קען צולייגן אויך די נקודה פון וואס איך האב זייער ליב ארויסצוברענגען אייביג אז א חבר איז א זאך וואס גיבט צו צו דיך און דו דארפסט זיין גאנץ פאר דו קומסט צו די חברות'שאפט און די חבר גיבט דיך גאר גאר אסאך צו יא ס'איז מ'קען עס נישט אויסשמועסן. אויף איין פיס די זאך, אבער אין אנדערע ווערטער, דאס אז א חבר לאט דיך אפ, ספעשעלי אויב דו קענסט נישט אנווייזן באמת וואס איז געשען, טאר דיך נישט אזוי שטארק צושאקלען, דארפסט קענען גיין ווייטער. שוין, געוואלדיג.
העי, יאסעזעף, אונז זעמיר ביידע אמאל געווען טינעידזשערס, יא? עט סאם פוינט. סא מ'דא א שאלה פון א מיידל, זי זאגט אז יעדעס מאל וואס זי טוט עפעס וואס די שוועסטער, כ'מיין זי זאגט אפשר אפילו די מאמע,

אפאר זאכן אויפאמאל. לאמיר עס אויסשמועסן. אקעי, מ'האלט זיך נאך אינמיטן טרעפן, מ'זוכט זיך, מ'האלט זיך אינמיטן טרעפן, און במילא איז מען, קען מען זיין רעבעליעס, אויב נישט, מ'איז מורד, אויב נישט בפועל, אין קאפ. סך מאל פארוואס? ווייל ס'איז א חלק פון זיך טרעפן. יענער, מ'הייבט אן כאפן אז איך בין א מענטש פאר זיך, אן ענטיטי פאר זיך, איז במילא דורכ'ן מורד זיין איז איינע פון די וועגן וויאזוי דיפיינט יענער איז ער און איך בין איך. מ'דארף מאכן א הבדלה, חילוק. ביסט געווענטליך קלוגער, ביסט קלוגער ווי די עלטערע און זיכער פון די עלטערן. וואס נאך? וואס נאך איז א טינעידזשער? אביסל קאנפיוזשן, אומזיכערקייט, מאד סווינגס. מען קען זיך נאכנישט גענוג, ס'הייסט מען איז אזוי ווי אין אזא ביינע שמשות מצב. מען איז מער נישט קיין קינד, אבער מען נאכנישט קיין עדאלט. דאס אלעס וואס איך ווייס. און דו? וואס זאגסטו אז עס איז? דו האסט מיר ארויסגענומען רוב ווערטער פון מויל, זייער גוט האסטו געזאגט, איך וואלט ממשיך געווען אז איך האב ליב צו נוצן די ווארט פאטענשאל, אלע פאטענשאל פון דער גאנצער מענטש'ס לעבן ליגט אין די טינעידזשער יארן, לויט וויאזוי דער מענטש גייט דורכפירן זיינע טינעידזשער יארן גייט עס ליטערלי אפעקטן זיין גאנץ לעבן, ס'איז אזויווי די צוועלף יאר, איך רוף טינעידזשערס פון צוועלף ביז פֿיר און צוואַנציק. און וואס די יארן אויב א מענטש לייק נוצט עס ריכטיג גייט עס גייט עס דיזיינען און און האבן א עפעקט אויף זיין גאנץ לעבן, און אויב ער נוצט עס נישט ריכטיג דעמאלטס גייט עס אויך עפעקטן זייער זייער שטארק אויף זיין גאנץ לעבן, איך וואלט אויך געזאגט אז לויט די אלע זאכן וואס די האסט אראפגעלייגט קען מען דאך לכאורה מאכן אלס איין ריזיגע גרויסע דיסארדער וואס הייסט טינעידזשער. טינעידזש דיסארדער. סא די עלטערן, די שוועסטער זאגט עס מיט סימפאטיע, נעבעך זיי א טינעידזשער? יא עס איז דורכגענג, ווייסט איך מיין זי. אבער באמת.
אבער אבער ב אבער באמת, די דאס איז באמת וואס גייט פאר מיט א טינעידזשער, עס ממש די ווארט, זיי, לאמיר עס אנקוקן א רגע פון די עלטערן'ס פערספעקטיוו, ער איז געווען א קליין וואויל יונגל, מיידל אין איר קעיס, און פלוצלינג האט עס זיך אייגענע רצונות, יא, שוין געווארן אביסל גרעסער אין סייז און יעדע קליינע ריק געט א דריי איבער די גאנצע הויז, איך האב עס געהאט, פאריגע וואך האט מיר א מאמע געזאגט, א מאמע פון איינע פון מיינע קלייענטס, רעד צו אים כאילו ער זאל ער זאל נישט איבערדרייען זאכן, כאילו ער ער איז נישט אוועיר פון וויפיל ספעיס ער נעמט אויף אין די הויז, און איך זאג איך מיין עס איז נישט שייך דאס מסביר צו זיין, דאס איז קומט מיט די עידזש. ער האט אנגעטון א רעקל, ווייס איך מיין ער געב אים געב אים די צייט אריינצופיטן אין די רעקל, אבער מען רעדט אסאך דערפון, אפילו אין אקאדעמיע רעדט מען אויך דערפון, דאס איז א מציאות וואס געשעהט אז אז אז זיי אז זיי גייען דורך דאס, סאו די עלטערן פלוצלינג זעהט ער א קינד וואס האט אייגענע רצונות, נישט אייביג ווייסט די קינד וואס ער וויל פונקטליך אבער ס'איז געווארן א נייע מין מציאות און די קינד די עלטערן איז געווען זיכער ביז יעצט אז מען געבט א קוק שטרענג אדער מען געבט א זאג שטרענג און מען הייסט און די קינד פאלגט, פלוצלינג די קינד וויל מער נישט פאלגן, ווייל ביז היינט איז ער געווען א קינד און באמת געווען אויף א אנדערע לעוועל ווי היינט און יעצט איז דאס קינד געווארן א טינעידזשער, ער איז געווארן אזא מין באשעפעניש וואס איז נאכנישט קיין קינד אבער נאך אויך נישט קיין עדאלט, ער איז ערגעץ ווי אינמיטן. יעצט מיין דרשה פאר עלטערן איז א אנדערע דרשה קאמפליטלי, וואס טינעידזשערס דארפן אין די. אין די יארן, ס'איז ס'איז גאנץ קלאר און ס'איז גאנץ פשוט, אבער ס'איז א קורס פאר זיך, דאס קען מען נישט איינפירן דא אין איין ווארט. סאו איר, די מאמע און די שוועסטער וואס זאגן איר אז זי איז נאר א טינעידזשער, מיינט עס אז ס'איז עקספעקטעד צו זיין צומישט, האבן מוטס, און זאגן אסאך מאל ניין סתם ווי מען זאגט ניין ווייל ניין, אדער זיין שווער, אבער נישט ווייל ס'איז א שווערע מענטש אדער א שווער קינד,

יוסף זאב, נאך א גוט ווארט.
לאמיר טרייען צו צו שלעפן דעם גוט ווארט פון די שאלות וואס דר'עולם האט געפרעגט. אקעי. און מאך עפעס א פלפול פון דעם. איך זאג אייביג אז איך טריי צו זיין א טינעידזשער מיין גאנץ לעבן. וואס הייסט?
די אפנקייט צו לערנען נייע זאכן. און די ווען די טינעידזשער פירט זיך אויף ריכטיג, די האמבלנעס צו פארשטיין אז איך דארף צוקומען צו עלטערע און גרעסערע וואס פארשטייען בעסער פון מיר, און אין די סעים טיים אויך טראסט מיין אייגענע אינטואישן און בחירה אז איך בין שוין באמת עפעס מער ווי דזשאסט א קליין קינד.
סאו איך פרוביר אייביג צו גיין אויף אויף די זאך. איך וואלט געזאגט נאך מער אז די גאנצע שמועס וואס איז דא. איך געדענק נישט איך האב עס געהערט פון דיר אויך אמאל דעם קנייטש די גאנצע שמועס וואס איז דא אין איכה צווישן דעם רבונו של עולם און כלל ישראל הערט זיך אויך אביסל טינעידזשדיג כאילו כלל ישראל האט זיך אויפגעפירט אויף עפעס א געוויסע וועג וואס דערמאנט אונז אביסל די ביהעיוויער פון טינעידזשערס און דער רבונו של עולם האט צוריק געגעבן א גוטן פראסק אזוי ווי מען טוט בדרך כלל פאר טינעידזשערס און ס'נעמט אונז אזא צוויי טויזנט יאר צו צוריקצוקומען צו זיך און פארשטיין אז אונז דארפן נעמען רעספאנסיביליטי און צו ווערן עדאלטס.
צו ווערן עדאלטס און ווערן ערליכע אידן פון אונזער אייגענע טשויס, איז איך מיין אז ס'האט אסאך, און דורך דעם ווען מ'טוט דאס ריכטיג דעמאלטס קומט מען צו צו די געפילן, און מ'שאקלט זיך אפ פונעם יצר הרע וואס וואס מאכט זיך כאילו, יא די ווארט וואס כ'האב דיך יעצט געוואלט זאגן איז אז אונז זאלן אפלאזן דעם יצר הרע, אונז האב דאך געענטפערט פריער די שאלה פאר יענעם אז ער זאל ארויסטשעקן פונעם, יא לאזן אים אפ, האסט א ווארט פון צדיקים אז די יצר הרע דרייט זיך ארום מיט א פארמאכטע פיסט? יא.
יא פארמאכטן פויסט און און וועסט ווי פאר יעדעם קוק אן דא ליגט עפעס אינעווייניג אין מיין פארמאכטן הענט און דו ווייסט נישט ווי אזוי דו קענסט שיקן מיר יעדער איינער לויפט אים נאך מען לויפט מען לויפט מען איז שוין אינגאנצן אויסגעשעפט און דאס גייט ער עפענען אויף און ער ווייזט פאר יעדעם אז ס'איז נישט דא גארנישט אבער דעמאלטס האלט שוין דער מענטש ביים סוף פון זיין לעבן און

די נומבער צו לאזן שאלות, רבי יוסף זאב האט ליב ווען ס'איז קורץ, קלאר, און מ'פארשטייט פונקטליך וואס די שאלה איז, וואס ער דארף אדרעסירן. נומבער איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. א גרויסן שכח רבי יוסף זאב.
שכוח ר' פנחס, און שכוח פאר אלע צוהערער.